Technical problem eng emaw awm zawk a, kan chhunzawm leh ang sawm pakhatna delh hlum sa ei tum ang, delh hlum sa ei tum ang, mu rei mu reng zing tho har em em sawi nan an hmang, sa te chu chawhmeh tui kha a ni ta, chawhmeh tur chuan sum neih te ngai a, leina tur neih mawt chu tur chuan hna thawh kha ngai a ni, kalphung pa ngai ah chuan chuan. Thawh tum chuang si lo, sa ei tum ve si maw, mu reng mai, khatiang sawi nan khan delh hlum sa ei tum ta mai mi te an tih kha, i tho har lutuk delh hlum sa ei tum em ni? te an in ti a, mahse hei heta a buak a correct ang hian in in zir dawn nia, aw a chhan chu delh hlum sa ei tum ang tih kha a ni a. Khami delhlum sa ei tum ang tih a nih avang khan in sentence ah pawh delhlum sa ei tum ang tih khan sentence siam ta ula a fuh ang. I mu rei lutuk, i tho har lutuk delhlum sa ei tum ang mai mi in an nuih zat ang che tiang khan in bai hah dawn e aw. Sa ei tum em ni ni lovin delhlum sa ei tum ang mai mi in an nuih zat ang che. Tih khan kan ti mai dawn nia. Chutiang zelin a dang pawh kha sentence hemi a tawng upa a a rawn inziah ang chiah khan sentence ah hman in tum hram hram dawn nia. Sawm pahnih a duap kai zawl dawh a nem zawk atang. Hetah phaw vuak kan sawi tawh a, a phaw kha chu a duap kan tih kha maw, chuan a ril kha chu a sak that a. Chuan duap kai a nih chuan chu a nem zawk atang, zawl dawh zawk atang sawi nan khan an hmang ta a ni. Buaina a pun lun zel ai chuan a duap kai zawk aṭan hi tlawm a lak loh a ṭha. A duap kai zawk aṭan hi tlawm a lak loh a ṭha. Chhawm pathumna falu hlova leng hei hlauh leh hlawh in en fimkhur lo vangin chhiar dik lo vangin inziak dik lo ṭhin a. O a nih chuan o a ni, au ni lo maw? Hlauh, HLO, a ni kha. HLOH via falu hlova leng Nupui pasal neih hun tawh a nei lo va awm. An rualpui ten fa an neih hnu pawh a fa la nei lo va, la nula tlangval te sawina chiang viau mai. Neih hun ve tawh lutuk mahse nei thei si lo chu an neih lo na nana chuan a lu kha awm dawn hek lo maw? Chutiang fa lu hloh chuan an leng a ni e ti a nih chu. Nupui neih tur hmu ve ta lo chu fa lu hlovin an leng mai a nih hi. emaw nupui neih tur hmu ve lo tu chu Faluhlova leng an sawi ang chiah chiah kha an chan hi a ni te pawh ti ula tha ang. Fourteen, ngaih loh ha bal chhem duh anga nuam tawk lo nuam ve deuh sawiina ha bal chhem han inchhem kha chu eng nge ni inchuk infawp. Tikhain mitthla awm ta se duh duh zawng tak nena in ei han in han in fawh te kha chu han in chhem te kha chu a lo nuam a viau te pawh a ni mahna tah chuanin ngaih zawng te pawh ni loh ah pawh khan an hmel that viau chuan a la tha tho ang a ngaih zawng pawh ni lo ha bal leh nghal maw ka tiang te kha chu a nuam vak lo aniang duh ang a nuam tawk lo. nuam ve deuh sawinan khan an hmang ta. Chu thli fim chu ngaih loh habal chhem ai chuan nuam tak a ni. Tan eih chu. Chu thli fim chu ngaih loh habal chhem ai chuan nuam tak a ni. Tizawng khan ngaih tawh ula, ngaih loh habal chhem khan in lo theihnghilh pal anih pawn a lo chhuat a chu ni kher lo mai thei ka hre bik lo. Ase han infawp velah khan ngaih tawh ula. ngaihzawngte nena infawh te kha chu nuam viau mai thei a, ngaihzawng lem lo pawh hmel tha deuh fawh nuam deuh te kha chu nuam mai thei a, ngaihzawng pawh a ni lo ha bal leh nghal kha chu a nuam vak lo a niang, chuvang chuan duh anga nuam lo nuam ve deuh tho si sawi nan an hmang a nih chu. Ngawihem tawng ring taka tawng tawng lawng lawng a ni a, ngawi chu an dawh thin a luiah maw luia in kal chuan in kal vek tawh ka ring hei a kiu beng hi kiua a ri chuah chuah thin a ni, Inbiak pawn ring deuh a inbiak lawng lawng a ngai a, chuan ngawi an dawh phei chuanin lui te an dawh lova, lui liana an dawh thin chutah pawh a lui kalna lai khatiang thawm beng kiu nasat lai hmunah te khan an dawh thin a ni. Chumi hmunah chuan an han inbia reng reng kha. Hem chu khami ngawi dawh tura an thing phun vel a kha a ni ta. Ngawi, ngawi dawh in biak ka nih chu. An in bia reh reh kha zawi te ten tawng chuan lui ri chauh khan hriang an hre thei dawn lo ka ni. Ring deuh deuh in an in bia ni. Ring taka tawng tawng lawng lawng sawi nan khan ngawi hem tawng kan hmang ta ni. A beng a chhek ve tawh a, ngawi hem tawng ang lawng lawng a i biak loh chuan a hre lo vang. Hei, ngawi hem tawng ang a ni lo va, ngawi hem tawng. Lawng lawng a i biak loh chuan a kher lovang. Ih, Ngawihem Tawng a intiah. Hetah khan Ngawihem Tawng ang lawng lawng a i biak loh chuan a kher lovang. A ang ti lai kha paih daih lo. A chhan chu Mizo Tawng upa ah hian ang tih a tam khawp a, nikum ah pawh kan sawi kha. Ang a tam avang hian ang telh vek tur emaw tipawl kan awm a, sentence ah hian kha kha dik lo. A tawng upa khan ang a awm chuan telh mai tur, a telh loh chuan telh loh mai tur kan tih kha tah pawh hian an fimkhur tawk lo va, Ngawi hem tawng lawng lawng a i biak loh chuan a hre lovang tih tur a ni. Chuan chumi la tling chiah chuan Ngawi hem tawng ang tih kha a tawng upa khan i ta se, sentence ah chuan ang tih kha telh leh mai tur, a tawng upa a telh loh chuan sentence ah khan telh loh mai tur a ni aw. Let seventeen, Hmeichhe buan chak lo, hmeichhia mipa laka insum thei lo sawi na. Hei hmeichhia leh mipa'n chet sual chuan mipa in bawh bet tlangpui a, chuan a chak lo zawk khan heta nei chu an in buan pawn a chak lo zawk an bawh bet a. A tiang deuh khanin hmeichhia mipa ina an bawh beh zung zung mai ang chi mipa laka insum thei lo sawi nan khan hmeichhe buan chak lo an hmang. Hmeichhe buan chak lo te hi chu mipa hian an zuam riau an zuam riau zel a ni. Chhawng pasarihna hnah khawrin mu leh ka hring. Mahni enkawltute chhiatna tur thil ti emaw, mahni hmelmate chawma enkawl emaw sawi nan hman a ni. Hnah khawr a ran nung ve ve an nia. Hnah khawr a awm a, chu chuanin mu lek, mu lek chu mu, mu lianpui mai a ni. Chu chu a naute kha a enkawl a ni. Enkawl lo se chuanin an kha mu leh khan a sian laiin a chaw tur pawh zawng thei lova a thi mai dawn a, khami kha khawngaih avangin hnah khawr khanin a enkawl chho a ni chuan a lo puitling a, a ei daih mai a kha mu leh khan. Mahni enkawl tute chhiatna tura thil ti emaw mahni hmelmate chawma enkawl emaw seilian Enkawl emaw sawi nan hman a ni zui ta ni. Mahni hrin lo fa enkawl chu tawpah min do duh a, hnahkhawr in mu lek a hring a ni ngawt thin ta ni. Chuan eighteen ah hnu rul chuk kal ki kiau, kal kawi kual vel sawina ngil tep deuh a kal lo, kal kual kawi vak mai kha tiang sawina kha maw, ki kiau a ni. Chuan Saliamin a hnu chhuitute kha kha chu Baihat tel ngai lo ah ngai ila, kal kikio kal kawi kual vel tih khan Baihat ula, chuan a hnuai mi kha chu min siar mai ang a. Saliamin a hnu chhuitute a lo beih let a, lo beih let a tum chuan a hnu chhui ti harsat ti harsat turin a kal kawi vel thin a, chutiang chu hnu rul chuk an ti ta a ni. Chuan. An fing ve lutuk a, sa te kha anmahni rawn umtu te lo tih buai nan khan an kal that theih lai chuan kha kha ngai lo ding takin an kal a, mihring chakna thaina tlin lo vangin an um phak lo mai. Mahse, sa khan an chak tawh lo a, enge ni a kaw tawp an tang tawh tiin hriat khan a chhuitute lo tih buai nan khanin eh. Enge ni? Tih dan phung khan nei ve a, an kal kual vak thin a ni hnuchhui har khawp khan. Saliam hnuchhui reng rengin a hnu a rul chuk chuan fimkhur hle a tul tawh thin. A hnu a rul chuk tawh chuan fimkhur tawh tur a nih chu. Kal pangai a a hnu la awm zel kha chuan a la fimkhur lutuk a la ngai lo mahse, A chhu a hnu kha chhui hleih theih loh. A changin vei lamah kual a, changin ding lamah kual a, chhui harsa khawpa awm tawh kha chuan a hnai hle tawh a, ah mi a lo chang ru reng pawh a ni tawh mai thei, khatiang kha a ni ta a ni, rul chung chu maw. Sawmpakuan a, i huanah kel a lut, i pawi an sawi e tihna a ni. Huan ah khan kel a luh chuan buaithlak deuh mai a nia. Kel khanin thlai le thlai lo kan duh zawh a, lai le lai lo ka hre ve tawh si lo a, tin an han ei reng reng a, ran dang nehin ang lo a, eh, an thil peh ah hi kel hi an duh tui ang reng khawp a, khawi maw lai an pet a, chuan a bul hnai min kalsan a ti khan hmun dangah an va pet leh a, ti chhe tur ting khan kel tlatna hnu ah chuan, ah, eng nge ni, ah. Aaa an ti chimit vek lova hang an thil peh te kha a to tawk a mual mual chuan an la awm a mahse an ti chhe hneh thei em em a ni hei sial te bawng te chuanin a hmatiam in ti khan an pet hmuar hmuar a an tlatna hnu ah chuanin aaa eng nge ni grass phul lo chu a awm hlei thei lo thin a chuan umm. Kel tlatna erawh chuan khatiang a ni ve lo va, an thil ei dang kha a dang a ni. A a tui tur tura han lawr a niang chu. Chuvang chuan ke huana an luh te khan an tla zau thei ropui sia a pawi bik a ni. Chuan i huanah kel a lut an tih chuan i pawi an sawi e tih na a nih chu. I huanah kel a lut e engtin nge i tih dawn? a ni ta a ni. Sawmhnihna in mual vawm hrang, in hrang chang in dang tih na a ni. Mual chu in hriang a, mual maw? In vengah pawh khan mual hrang hrang a awm ang. tlang pawng deuh te emaw khatiang a mual chu ni mai a, tlangvalin nupui a neia eng emaw chen kha a pa te hnenah khan ti khan a awm a in hrang chang lovin hun a lo kal zel a, an in dang dawn ta a ni, an in dan dawnah khan an in bul hnai te ah khanin In sakna tur lo awm tawh lova hetah mual hrangah mun hla deuh hlek a va in dan kha ngai ta thin a ni. Tunlai anga LSC te neia khatia in bul hnai hauh vak kha theih ve lova ti khanin a indawtin an sa deuh mai thin a. Khatia a in dan a hun meuh kha chuan hetah khami an a pa te in atanga hla takah khan mual hran deiah te khanin va awm a ngai tawh a ni, veng hran deiah khan. Kha vang khan in hrang chang in dang sawi nan khan in mual vawm hrang a ni ta a ni. Mual vawm lovin maw mual vawm, vawm, in mual vawm hrang. Kan fapa te pahnih chu nupui fanau te neiin in mual vawm hrangin an awm ve tawh tih kha a ni ta a ni le. Sawmhnih thleng kan zir a, tawk ren rawn viau ang. Uluk deuhin in baihat dawn ni awkha kha eh a sentence a kha chiang takin in baihat telanga a thu a pawh nakin a baihat leh vak ngai lovin Subject danga taf lutuk lo tura ka ngai a, tlem chuan a tam ve deuh hlet a, mahse rilru chak lai in nia, thiam ang che u. Sawmhnih pawh kha in thiam loh chuan a lehpek ah chuan sawmli a kai chho vang a, a hu phur awm lutuk tawh ang. Chuvangin sawmhnih chin a kha vawiin a thiam ula, naktuk ah sawmhnih dang in thiam leng ang khatiang khan kal chhoh kan tum dawn nia aw. Tikhan kan duh tawk ang a, tawng upah hian ziah ngai a awm lo. In thil ziak kha Friday-ah submit tur a ni tih erawh kha chu hre ta ula, chu a lan danin hei vawiin Wednesday nen a tuk, Thursday a tuk leh Friday thil thar ziah tur awm dawn tawh lova submit turah khan Friday-a insubmit tur kha chu a hma kan tih chin zawng kha ni dawn a ni. Chutih rual chuan Friday-ah hian. eh, week wise plan kan la zawh lo a te kha tih chhunzawm kan tum dawn tih te kha lo hre tel ula engpawh ni se sawmhnihna thleng kha chiang deuhin lo baihat ang che u aw, tut tawk leh phawt ang.